Profond de moyenne 205 mètres. Aslama nwen. Mana kun di askra laxbar lɛali g tabrat. Ma tsellem di lpos skra lmusiba yeḍran g ddunit, acu txedmem? Tilawin ad ruḥent ɣer lǧiran-nsent, ad sent-ḥkunt kulci. Irgazen iẓẓayen cwiya di ṭṭbiɛa ad rjun armi d tameddit, ad ḥebbiren ɣef ayen slan, dɣa di lqahwa neɣ di tḥanut ad ɛawden ayen slan i leḥbab-nsen. Bunadem ur yezmir ara ad yessusem mi ara yeqbel lexbar, yessefk-as ad icehhed i wiyeḍ ɣef ayen yesla, ayen yeẓra. Akka i aɣ-ixleq Rebbi. Daymi i aɣ-d-ifka watmaten-nneɣ iwakken ara nesɛu lemwansa d lmɛaceṛa n waggar-nneɣ. Win iqablen Sidna Ɛisa am umeslak-is, isefk-as ad icehhed i wiyaḍ ɣef wayen yufa, i wakken ad issinen ula d nutni lxir-nni. Ccher-agi, nukni s takumpanit Lexbar n Lxir, nebɣa ad awen-nessefhem acu d lmeɛna n yisem Umasiḥi. Amasiḥi, d win yumnen Sidna Ɛisa d Mmi-s Ṛebbi imuten ad ikkes ddnubat-is, netta. Ittkel ɣef Sidna Ɛisa weḥd-s i leslak n ddnubat-is. Taswiḥt mi ara yeqbel Sidna Ɛisa deg wul-is, ad ilal bunadem-nni seg yiwsawen, Ṛebbi ad t-iɛeffu, ad s-yefk wul yeṣfan. Imiren, ikeččem deg wul-is lmumen-nni Ṛuḥ Lqudus, i s-ittaken tazmert ad yelḥu kull ass deg ubrid luqam. D Ṛuḥ Lqudus i t-izedɣen, i t-ittaken tazmert ad yerr lfakya lɛali, ittawin lɛaḍima i yisem Ṛebbi. Amasiḥi yeḥwaǧ kul ass tafat Ṛebbi ad ifeǧǧeǧ ubrid-is, awal Ṛebbi d amaɛic-is. Akkenni cwiya becwiya lmumen-nni ad imɣur, ad iddu ɣer zdat, armi d ass mi ara t-iqebl Ṛebbi ɣur-s deg lexxart. i d-nniɣ seg lina win iqeblen Sidna Ɛisa Lmasiḥ d ameslak-is yessefk-as ad icehd i wiyaḍ ɣef ayen i yufa iwakken ar yessnen ula d nutni lxir-nni. Ḥassiset i wayen ara awen-iḥekku gma-tneɣ ɣef amdawkel-is i s-icehden ɣef Sidna Ɛisa, armi yuɣal yumen, iqabel Sidna Ɛisa iman-is. Nekki d awzellek, qqaren-iyi Qasi, bɣiɣ ad sellmeɣ ɣef Leqbayel anida llan di kul mkan. Ad awen-fkeɣ ccahada-inu amek i qebleɣ Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Asmi i d-wwḍeɣ ɣer Fransa, xeddmeɣ am nekki am medden merra. Yella yiwen umeddakel-iw mi qqaren Yidir nezdeɣ lwaḥid, yiwet tikkelt myagreɣ-t yenna-yi nekk d amasiḥi, yebɣa ad dduɣ yid-s ad nettẓalla deg lǧameɛ. Nniɣ-as nekk d ineslem amek ara dduɣ yid-k, kečč i tzenzeḍ ddin-ik ur tenneḥcameḍ ara. Uɣaleɣ kerheɣ ad t-waliɣ. Yeṭṭaxer-iyi, ur t-ttwaliɣ, ur yettḥewwis fell-i. Ɛeddan tret yiseggasen myagreɣ-t, iɛreḍ-iyi, yenna-yi a nruḥ a nqesṭer lwaḥid iḍ-agi. Yidir yefka-yi-d taktubt n Sidna Ɛisa s teqbaylit, ɣɣareɣ-tt. Ufiɣ anda yekteb yiwen rrasul Yeḥya. Deg tsuret tamezwarut, Ndas inna, Di lebda illa d awal, awal illa ɣer Rebbi, awal-nni d Rebbi, yis ay yella kulci, mbiɣir netta ur telli yiwet lḥaǧa. Ɣriɣ aṭas akken izarigen i ufiɣ ɛejben-iyi mliḥ d tidet. Ẓẓulleɣ weḥd-i deg uxxam. Ḥemdeɣ Sidna Ɛisa, iǧaweb-iyi-d. Ẓriɣ iɛfa-yi ddnub-iw. Ulac aṭas n Yeqbayliyen i llan d Imasiḥiyen ur ssineɣ yiwen. Nekki bɣiɣ ad ilin aṭas Imasiḥiyen akka am nekki, ad issinen d acu i d tidet. Nekk aql-iyi-n, ul-iw ifeṛṛeḥ kullay ass deg lfeṛḥ i lliɣ d Sidna Ɛisa Lmasiḥ. D netta i yellan d Mmi-s n Ṛebbi. D netta i d tafat n ddunit. Kra n win yumnen s yis, ittaweḍ-it-id leɛfu n ddnubat.
Win icehden ɣef Sidna Ɛisa ur yella ara weḥd-s, yella yid-s Sidna Ɛisa ad t-isseǧhed, ad t-izewwer. Lmumnin ttusemman d at nneyya, d arraw n Rebbi mebla lɛayb. Daymi i sen-iqqar Rebbi, ad cɛacɛet tafat-nwen zdat medden, i wakken ad ẓren lecɣel-nwen, ad ḥemden Rebbi. Tudert n lmumen n Sidna Ɛisa Lmasiḥ ittili am tabrat yettwaɣren s imdanen akk, lxaṭer ferzen ayen ixeddem kul ass, ḥessen i lehḍur-is. Ittwekteb s lfakya-nsen ara tɛeqlem arraw n Ṛebbi n tidet. Ḥassiset i wayen yeḍran i weltma-tneɣ. Fehmet akken Ṛebbi iḍebber fell-as imi ur tettagad ara ad tcehhed i Baba-s ɣef tazmert n Sidna Ɛisa i tt-isellken. Gwas mi ḥafḍeɣ Sidna Ɛisa Lmasiḥ ikemmel lebɣi n Ṛebbi deg umkan-iw, ssneɣ ur ilzim ara ad uẓumeɣ. Xedmeɣ-t aseggas amezwaru imi ttagadeɣ ir uqemmuc n medden. Lameɛna iruḥ-iyi lferḥ ay sɛiɣ seg wul-iw. Cfiɣ akken weltma tameẓyant lweqt-nni tettdekkir imeslayen-agi, Ur ttagad ara, amen kan. Qqareɣ-as ad tsusem imi yenǧɛen imeslayen-nni. Imi ssneɣ deg wul-iw ur zemreɣ ara seg wass-nni ad ẓumeɣ, ḥesbeɣ d lmut ara mmteɣ, ad iyi-yawi Ssid Ṛebbi ɣer laxert, ad iliɣ yid-s i dayem. Lameɛna Ṛebbi d leɛǧeb, imi neqbel deg yiman-nneɣ ad neɛteb f udem-is, ma nettkel fell-as s lekmal, yettḍebbir fell-aneɣ. Yiwen n wass ẓewreɣ, ul-iw yeččur s tazmert i yi-d-ifka Rebbi, ruḥeɣ ɣer baba nniɣ-as, A baba, ur ttekleɣ ara tura ɣef Remḍan imi d tamasiḥt i lliɣ, ur bɣiɣ ara s yir zzat ad tebɛeɣ lɛada-agi. Acḥal ay ferḥeɣ mi yi-d-iǧaweb baba s imeslayen-agi, A yelli, kemmini tura ur tmeẓyeḍ ara i wakken ad ḥekmeɣ fell-am, xdem akken tebɣiḍ.

Tura, kečč yellan d amasiḥi, i ttḥessisen-iḍ agi deg taddart-ik, imken ur d-nniḍ i ḥadd belli tumneḍ s Sidna Ɛisa? Cfu ayen yettwaketben di lektub, Ma teqqareḍ s uqemmuc-ik, Sidna Ɛisa weḥd-s ay d Ssid, ma tumneḍ deg wul-ik iseḥya-t-id Rebbi seg lmegtin, ad tt-usselkeḍ. Yessefk ula d kečč ad tcehdeḍ ɣef laman-ik deg Sidna Ɛisa. I nkun ad tiniḍ, ɛni deg tmurt i nselmen isefk-as i lmumnen Sidna Ɛisa ad iccehhed ɣef laman-is, i nkun axir-as ad issusem? Ad ɛuwdeɣ ayen i k-iqqar Rebbi. Ma teqqareḍ s uqemmuc-ik Sidna Ɛisa weḥd-s ay d Ssid, ad ttuselkeḍ. I wumi ara tcehdeḍ? Bdu s wat uxxam-ik, s leḥbab-ik. Init-asen, Immut Sidna Ɛisa Lmasiḥ ɣef ddnub-nneɣ. Yeḥya-d ass wis tlata, ilaɣur yufus Ṛebbi ad icafeɛ fell-asen. Imken ad kellxen fell-ak, lameɛna fiḥel! Ma ẓran tikli-inek lɛali, ad sellen i tameslayt-ik, ad uɣalen ad amnen ula d nutni belli Sidna Ɛisa yesɛa tazmert ad ibeddel, ad iqerreɛ wid itteklen fell-as. Ad nkemmel lehdur s wawal-nniḍen sɣur uletma-tneɣ d gma-tneɣ, icehden Ɣef laman ay sɛan nutni s Sidna Ɛisa Lmasiḥ amsellek-nsen. Ɛeddan aṭas iseggasen tura, mazal yettaṭṭaf-iyi Rebbi deg nniɛma-s. Tura ur ttagadeɣ ara lmut. Mi ara ǧǧeɣ ddunit-agi, ssneɣ ad ddreɣ sdat Rebbi, imi umneɣ Sidna Ɛisa yemmut i wakken ara yekkes ddnub-iw, yefka-iyi tudert-nnes. Ɛni ur tebɣam ara i dagi, a yessetmaten, a yessetma, ad tqeblem tudert-agi yebɣa ad awen-yefk Rebbi? Wi bɣan ad ittwasellek yeqbel Ɛisa ass-a seg wullis, war d ldint wallen-is, war d iẓer tidet. Nekki d aqbayli a yetma, lliɣ am kunwi merra, lliɣ ɣur-i ddin, walakin akken d-nniɣ yakan

Yefka-yi-d lehna, yefka-yi-d lɛafya, ɛla xaṭer s wayagi umneɣ belli Ɛisa d Ṛebbi n tudert, yesɛa tazmert a ɣ-ikkes ger ger lbidɛat i nesɛa, imi nxeddem ulamma nesɛa ddin zik. Walakin ayetma kunwi i d-teḥsisem tzemrem ad tettusellkem, qeblet-t seg wulawen-nwen,

Boîte postale 141 Monte Carlo Monaco Nuba Lexbar Lxir Tabwaṭ n tibratin 141 Monte Carlo Monaco Ur ttut ara ad aɣ-tceggɛem ladras-nwen, ur ttut ara diɣen ad tuqmem timbre ɣef tabṛat-nwen. Ad nceggeɛ tektabin d lekwaɣeḍ d leqraya n Wawal n Ṛebbi s tafṛansist, taɛṛabt, s taqbaylit, i kul win i aɣ-ten-isutren. Ḥassiset kul durt ɣef leḥdac n wass n tlata deg yiḍ. Inuba-agi i awen-d-ittasen si Radio Monte Carlo, 205 mètres, onde moyenne. Ad ken-ibarek Rebbi.